Hello DVC azau tua ngai tu lunglum tin nan kut kanin tlai na tul chung thong ka rak chim lai. Myanmar ram ro nak pe tu do ang san su chi kum som sri kum nga tlin chua cham tuak lop nak cha a Chin ram kul Mindat peng namma tong tang a thingkung chin nak an tua. Thingkung an cimmi hi kum thongkhat leng a si. Thingkung cin lawng si loin thingram zohkhenh ningcang aa ṭialmi catlap, phutnak zong an tuah. Chin ramkulh lawng ah si loin Myanmar ram hmunkip le ramkip ah Duang San Suu Kyi chuahcam tuak lawmhnak caah thingkung an cin cio tiah kan theih. Kum thong ne le kum kul Myanmar ram thimnak kong he pehtlai in Chin Ramkulh Commission zung nih meeting an tuah. Hi meeting ah biapi in an ceihmi cu Chinmi me a pe khomi dihlak me tlamtling tein an pek khawh nakhnga rian i thenphut ningcang le ramleng in Chinram a lutmi pawl nih me an pek khawh ve nakhnga kha a biapi in an chiah tiah kan theih. Kungthong le kumkul member ram thimnak ah Chin ramkulh cozah Chief Minister Pu Salai Len Lwe, Chin ramkulh hluttaw Speaker Pu Zo Bawi le Minister dangdang zong an i tel lai i member ram Vice President cu Pu Henry Van Thio zong Thantlang peng Mekuang hmun in aa zuam ṭhan lai tiah kan theih. A voihnihnak Chin ramkulh hattu lakhruak meeting an in hnihnak cu June hlei kwa ah an tuah i Chin ramkulh cozah nih kum thonghnih le kum hlei kwa kum thonghnih le kum kul budget chap ding kong biatung a chuahpimi upadi hrang an fehter cun Thantlang peng hlutu palai Pu Van Thawng nih an i khatnak meeting ah Chin ram chung ṭhanchonak rian felfai tein a um khawhnak hnga bawmtu ah thimmi hlutu palai pawl sinah rianṭuannak report pek ding in biatung a chuahpimi cu Chief Minister Pu

min an lakmi a si. Cazin an lakmi hna chungah minung thongsawm nga le thongli le zuruk le sawmkua le panga hmakpuntin aa tel lo. Hi kongah Yepenglawa-Ka lutlai Myu Khai nih mee pe ding min an lakmi chungah a thi ciami, kumhlai riat a tling rih lomi le phungki a lut cangmi hna an um. Khuaruahhar a simi cu Inhra khuabawi nih an hngalh lomi minung hna an um. Cun a thluak tling lomi hna an um caah a buai ngai ko. a thar in lak ṭhan ah le a harsa ngai fawn cang tiah a chim. Hi min lakmi vialte cu a voikhatnak me petu ding min tar tikah kan tar dih lai i cu tikah a min a um lomi hmakpungṭin aa ṭial lomi nih anmah tein min an rak i pek ṭhan ding in timhlamh a si tiah DVB ah a ṭial.

Tura Sheman nih a chim. Tura Sheman cu kum thong in le kum kul member ram thimnak ah aa zuam ve lai i khoika me kuang hmun in dah aa zuam te lai timi thanh a si rih lo. UBP party cu kum thong in le kum kul member ram thimnak ah peng zathum le sawmthum chung ah peng zahnih le sawmnga leng ah aa zuam lai i zuamnak a lut ding palai minung zakua tluk thim cia in an um cang. UBP party cu Myanmar ram ramkulh le ramthen kip peng zihnih le sawmnga leng ah zung then an hon lei ah khuate komh thongret leng ah zun then an hon tiah DVP nih a tial.

A cheu cu a dothhnihnak papekmi cazin ah kan chiah hna tiah Sakae ramṭhen NLD zung chungṭuan U Myint Gyi nih a chim. NLD party nih kumthong le kumkul Myanmar ram thimnak ah tlangcungmi nu le mino papek timi ruangah mino le nu min aa pemi an karh tiah DVB nih a ṭial. Somat le Perth siangngakchia phu pawl cu kumthong le kumkul Myanmar ram thimnak ah i tel ve ding in U Kukuji Hruaimi Pyituh Party People's Party nih a forhfial hna. Somat le Perth siangngakchia phu nih an i timhmi a phak khawhnak hnga ding le ramkhel an tuanbia a tlau lonak hnga ding ah kumthong le kumkul Myanmar ram thimnak ah an luh ve awk a si tiah U Kukuji nih a chim. Sambet le Press siangngakchia phu pawl kum thong in a kum kul men marem thimnak an luh ahcun Pyituh party nih bawmhchanh aa timh. Sambet le Press siangngakchia phu cu party pakhat lawng nih hruainak a doh ni thawk in nihin tiang an rianṭuannak kum sawmthum le kum hnih a si cang. Sawmret le Press siangngakchia phu cu kum tampi ramkhel lei hmuhtonnak le tlangcungmi nih an tonmi harnak tampi a hngalmi an si caah Sommet ah press siangngakchia phu cu Myanmar ram ramkhel party ah hmuhtonnak tambik a ngeimi an si lai tiah Pitu party nih a hmuh hna ning a langhter. Kum thong ni le kum kul Myanmar ram thimnak ah Sommet of Press siangngakchia phu an iter ding le tel lo ding thongthatnak in hin tiang um rih lo tiah DVB nih a tial. Myanmar ram lothlo hna aiawhtu minung pali cu kum thong le kum kul Myanmar ram thimnak ah an i zuam ve lai. Aa zuam dingmi pawl hi Myanmar ram lothlo phu, phu hleili i fonh hnu ah an thimmi hna an si. Rangoon ramṭhen, Laittaya, nichuahlei le nitlaklei ah an i zuam lai. Hluttaw chung ah Lothlo hna aw-an a ngai i a kan dirpitu hlutu palai an um lo caah hi bantukin kumthong le kumkul Myanmar ram thimnak ah lothlo phu aiawh in zuam ve ding bia kan chah hi a si tiah Myanmar ram lothlo phu lutlai nih a chim. Myanmar ram thimnak cu kumthong le kumkul November thla ah tuah dingin Pirongsu Commission Committee nih a thanh hnu in Myanmar ram party kip cawcangh hram an i thok cio tiah DVB nih a tial.
Ramleng thawng ka rak chim lai. Vawleicung COVID-19 zawtnak aa chawnhmi a karh biknak ramkuanak a simi Chile ram cu cozah nih COVID-19 i runvennak nawl a chuahmi chungah umkalnak kong he nawl a chuahmi a buarmi cu kum nga thongthlak an si lai tiah a thanh. Thongthanh ni thawk in palek nih mawtaw lamkip ah a kalmi mawtaw pawl cu cozah nih kalternak nawl pekmi an si le si lo an chek hna. Cozah rianṭuantu chungin nawl a buarmi pawl cu US dollar, thong hleihnih le zanga dantat an si. Chile ram June ni hleikua tiangah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung singhnih le thong kul le thong nga an si i minung thong thum le zarep an thi cang tiah DVB nih a ṭial. India Prime Minister Modi nih India cungah thilsual a tuahtu cu zeibantuk ram an si zongah kan lehrul hna lai tiah a chim. A liamcia June ni hleinga ah India le Tuluk ramri a cawngtu ramhnih ralkap kar buainak ruangah India ralkap minung pukul an thih ruangah hi bantukin India Prime Minister Modi nih a chim hi a si. India le Tuluk ramri a cawngmi ralkap hna an buai hi June ni hleinga Tuluk cozah le India cozah remdaihnak kong an ceih lio ah a si i Tuluk ramri cawngtu hna nih India ramri cawng ralkap lutlai pakhat an thah hmasa tiah India cozah nih a thanh. Hi kong ah Tuluk ramlenglei pehtlaihnak minister nih cun India ralkap pawl cu ramri phung an buar i Tuluk ramri chung ah an lut caah hi bantuk buainak a chuah hi a si tiah a chim. Tuluk nih a ramri Cong ralkap a thimi zat a thanh lo nain India nih cun Tuluk ralkap minung sumli renglo an thi lai tiah a thanh. Hi ram hi buainak ah a thimi lawng si loin hliamhma a pumi tampi an um tiah DVB nih a ṭial. America ram nih Myanmar ram Covid-19 i runvennak caah US dollar nuaili bawmhnak a pek ṭhan. America ram nih Myanmar ram Covid-19 i runvennak rian caah bawmhnak a pekmi hi February thla in a pek cang i tutan he cun bawmhnak a pekmi tangka dihlak US dollar nuai hleithum leng a si cang. Hi bantukin America ram nih Myanmar ram bawmhnak a pekmi hi America ram nih vawleicung ramkip ngandamnak lei rianṭuannak caah bawmhnak pek dingmi budget chung in a si. America ram nih Myanmar ramri thaisii dohtu phu caah hmurhuh le kuthruk zong bawmhnak a pek hna tiah DVB nih a ṭial. Tuluk ram Beijing khuapi ah COVID-19 zawtnak aa chawnh tharmi an karh tuk caah vanlawng khual tlawnnak lai thongkhat le zahnih leng a phih. Vanlawng khual tlawnnak lawng si loin sianginn zong kharter dih ṭhan an si. COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an um ti lo tiah an ruahmi Beijing khuapi cu nikhat ah minung sumthum le pakhat leng an i chawnh caah hi bantukin cozah nih nawl a chuah ṭhan hi a si. Tuluk ram ah a thar in COVID-19 zawtnak aa thawk ṭhan sual lai tiin cozah le ngandamnak lei rianṭuantu hna nih thinphang ngaiin an um. Niruk chungah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung za le sumthum le pasarih an si i, rammi tam bik nih, Thil an cawk tawnnak dawr hleikhat zong an kharter hna. Cun Beijing ah rian a ṭuanmi minung thongriat leng zong COVID-19 zawtnak an ngeih le ngeih lo chek lio an si tiah DVB nih a ṭial. Tuluk ram nih Africa ram ṭhanchonak caah a karlak loin tangka a cuaihmi cu thonghnih kum kul kumdi ah chamcaan a phan lai nain Tuluk nih a luatter. Taluk nih Africa ram telh in ram dangdang zong a karhlak loin tangka tampi a cuaih ve hna i chamcaan a ni a thawnpiak ve hna. Taluk ram President nih nihin kan ton cuahmahmi Covid-19 hi ramkhat le ramkhat i zawnruahnak lawngin kan tei khawh lai. Cu bantuk zawnruahnak kan ngeih ahcun hmailei ah Taluk rammi le Africa rammi caah ṭhanchonak tampi a chuahtertu thil a si lai tiah a chim. Taluk ram nih Covid-19 zawtnak sii ser ding aa zuam liomi a tlamtlin ahcun Africa ram papek in bawmh a timh tiah DVB nih a ṭial. Zaanglek thawngpang ka rak chim lai. Barcelona le Messi cahren thar ah na duh ahcun Barcelona in na chuak kho timi aa tel. Messi cu Barcelona ah kum hnih pumpului chuih rih ding in cahren tuah timh a si nain cahren min an thu rih lo. Cahren chungah Barcelona nih chuahnak nawl an pek ko nain Messi nih Barcelona a chuahtak lai lo tiah thapetu tampi nih an zumh. Barcelona le Argentina arfi Messi nih La Liga champion voihra le champion league champion voili tal in champion voisumthum le voili a co cang. Covid-19 ruangah bawlung chuih thlathum din a si i June thla in thawkmi La Liga ah Barcelona voihnih an chuih cang i Messi nih goal hnih a sut i voihnih goal nak ding lam a serpiak hna. champion league le europa league quarter final cu portugal le germany ram ah chui ding in ufa nih bia an chah champion league le europa league quarter final cu voihnih chui league one le league two city lo in voikhat lawng league one lawng chui a si cang lai champion league quarter final cu okot na hlei hni ah thok tim a si nain champion league rong hlei ruk voili chui ding a tangmi tu cu zeitik ah dah chui a si te lai timi fianter a si rih lo cu bantuk in europa league quarter final zong Okot ni hra in thawk tim a si. Champion League le Europa League thawk tikah thapetu mizapi luhter an si lai maw timi cu July thla chungah fianter a si te lai. Cristiano Ronaldo pumpululh tuanbia ah a voi khatnak bik pumpululh final pehzulh in voi hnih a sung. June hlei riat zan ah Juventus le Napoli cu Coppa Italian final an chuih i minit sawmkua tiangah goal khat hmanh i sut veve loin an i tluk caah penalty an i sut. Juventus in Dybala le Danilo nih penalty an kawl lo caah Napoli nih goal li kawl hnih in Coppa Italian champion an co. Ni kum supa Coppa Cup final ah Juventus le Lazio an i chuih i an rak sung ṭhan. Hihi Juventus le Portugal arfi Ronaldo pumpululh tuanbia ah final a voi hnih pehzulh in a sung a voi khatnak a si. Myanmar National League MNL in Chin United le Jwe Kapi United an chuak. COVID-19 ruangah Myanmar National League cu thlathum tluk i dinh ding a si i COVID-19 ruangah chawleh thalmi sunghnak tampi a um caah hi bantuk in Chin United le Jwe Kapi United an chuahnak a si tiah Myanmar Football Federation MFF nih a thanh. Myanmar National League Uan zuamnak ah aa tel khomi hi phu hleihnih an si nain phu hnih an chuah caah phu hra lawng in a tangmi zuamnak pawl cu chuih a si lai. Myanmar National League ah Chin miphun aiawh in aa telmi pahnih an si. Chin United le Chinland FC an si. Asinain Chin United cu MNL in A chuah caah Chinland FC lawng MNL ah chuih ding a si cang lai. Chelsea nih bochan ngaimi Petru cu June thla dih in Chelsea he cahren an tuahmi a dih ding a si cang. Kum thonghnih kum hleikua, thonghnih kum kul pumpului chuih caan a dih tiang Chelsea ah um rih ding in an nawl nain Petru nih a duh lo. Petru nih Serie A, Roma phu ah pumpului chuih a duh deuh caah hi bantuk in Chelsea nawlnak a el hi a si. Peturu cu Roma he zarhkhat ah Europe pawng thongsawma le thongruk in kum hnih tiang cahren an tuah cang. Chelsea caah a biapi ngai vemi William belte cu Chelsea he cahren an tuahmi a dih cang nain thonghnih hleikua thonghnih kum kul pumpululh zuamnak a dih tiang Chelsea ah a chuih lai. US Open tennis tukzuamnak cu Okot ni sawmthum le nikhat in an thawk cang lai. US Open tennis tukzuamnak cu a zohtu minung um lo in tuah a si lai i thapetu nih online TV in thapek a si lai. US Open tuk thawk dingmi cu cozah nih phungning tein nawl a pek cang caah hi bantuk in zuamnak thawk ding an timh hi a si. US Open tennis tukzuamnak cu Kum fatin Okotthla ah tuah a si tawn. Covid-19 ruangah vawleicung tennis tlukzuamnak dangdang zong an i din hna i zeitik ah dah thawk a si te lai timi thawngthanhnak nih hin tiang a um rih lo. Barcelona co Satai nih Champion League quarter final chuih ding ah Barcelona pumpului chuihtu cungah zumhnak ka ngei ngam lo tiah a chim. Teinak kan hmuh khawhnak ding ah atu nakin a ṭha deuhmi pumpului chuih ningcang kan herh. Cun a hlan bantuk in voihnih chuih a si ti lai lo caah voikhat sungh ahcun sungh ding a si caah thinphang ngai a si ko tiah Barcelona coach Satai nih a chim. Barcelona cu Napoli he Champion League rong hleiruk a voikhatnak league puan an chuih cang. Kawlkhat veve in an i tluk. A voihnihnak hlikṭhu cu Okot-ni-riat ah an chuih ṭhan lai. Barcelona nih teinak a hmuh ahcun Okot-ni hleihnih in thawk dingmi quarter final a chuih kho lai. Barcelona Coast nih rong hleiruk a voihnihnak chuih dingmi nakin quarter final kong a buaipi deuh. DVC a zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. A ra laimi June ni kul le ni thum zaanak nan tong ṭhan hna lai.